Shalom shalom rumannan saludos na un y tur awe nos ta bay awe mi ta bay comparti cu boso nos ta bay riba e versiculo famoso aki Juan tres dje seis mi ta kere mayoria sa esaki fey cabes pero kico nos ta bay haci awe nos ta bay break esaki don Nos ta bai kibra esaki, anto nos ta bai studi'é manera e Beibel ta guia nos pa nos studia e Palabra pa nos paña komprondementu korekto ariba Juan tres dje seis, right? Pasobra hopi ta pensa ora ora e ta bisa for God so loved the world, right? Ke ta papiando di di tur e nashonnan, e ta papiando di henter e mundu, e ta e ta hasi tur hende gelijk, right? Antobra. Nos ta bai wak kiko e Palabra ta bisa den tokante ku esaki. Nos ta bai komprondé ki mundu, right, Kristu ta referí su mes na dje ora e ta tresiende e palabranan akí dilanti. Oke? Anto, bro, mi ke kumins'é na di e manera akí, ya bo ta bai komprondé. Pasobra mi ta bai kohe versíkulonan, diferente parti di e buki, di e Beibel. Anto pa bo komprendé pakiko mi ta hasi esaki, right? E Beibel mes ta splika kon bo tin ku les'é pa bo haña komprendementu. Bo no tin ku bai kue un versíkulo, dos versíkulo, anto bai sinta filosofiá kuarenta i sinku minüt, un ora riba esaki. Esei no ta studia Palabra. Palabra ta bisa for precept must be upon precept. Oke ke men Ku tur esei bisa, nos ta bai kuminsá lese palabra. Anto, mi ta spera ku atrabes di e Spiritu Santu bo lo por haña komprondementu. Right? Antobra, pakiko esaki ta importante? Pasobra nos mester dje bèrdat. Un manera mi palabra ta bisa, Know the truth, and the truth shall set you free. Bo ta komprendé mi ke men? Pa nos ta liber ariba e mundu aki nos mester dje bèrdat. Right, nos ta bai kuminsá sini ke yori. Mi ta bai kuminsá den Proverfinan kuater, versíkulo shete. Ante ta bisa sini ki, Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, And with all thy getting, get understanding. Ke men esei nos ta bai buska awe, understanding ariba Juan tres dieseis, pasobra nos ke komprendé kiko Kristu kier bisa nos ku esaki. Right? Antobra, ke men e ta hopi importante, with all thy getting, get understanding. Ok? Antobra nos ta bai relié lihé na Salmonan, shen chies nuebe, shen kuater. Ok? Salmo shinches nuebe. Shinches kuater. Anto e ta bisa sin aki, pasobra nos a komprendé, with all thy getting get understanding. Kon? Kon nos pone understanding? Anto e palabra ta bisa sin aki, through thy precepts I get understanding. Therefore I hate every false way, mi ta ripití, through thy precepts I get understanding. Ok, ban e ora lihe ku mi bukinan di Isaías binti i ocho, anto nos ta bai lesa versíkulo nuebe i dies.

Precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Bo ta komo Nimi Kimi, pa nos haña un understanding, e ta riba e preceptsnan, anto bra, pa bo por komprondé esaki, bo mester pone e precepts upon precepts, here a little and there a little. Oke ke men ku tur esei bisa nos ta bai di biaha dor nos ta bai kuminsá e ora ku e famoso right versíkulo aki ku ta bisa asin'iki, mi ta bai lese'l Juan tres dje seis. Skucha mi bon, e ta bisa, For God so loved the world that he gave

Bo ta duna un voorbeeld di kikon kon ki Joel su pregunta ta ki mundu e ta riferí su mes na dje. Bo tin bo voorbeeld e mundu di sport. Bo tin e mundu di beyesa. Bo ta komprende mi? Bo tin e mundu di di deporte, bo a bisa kaba sport, pero pa bo komprende unda mi ta bayendo ku bo kimen, ban komprende ki mundu Kristu ta referí na dje. Pakiko mi ta bisa esaki? Pasobra den e mesun buki aki, ora nos bai na Wan djeshete i nuebe, raight, e ta bisa sin nikí. Kristu atrobe ta bisa, I pray for them, I pray not for the world. Ok, but for them which Thou has given me, for they are Thine. Bo ta komo Nemi ke men, a kinan Kristu bisa bon kla, Ami no ta resa pa e mundu aki, Ami ta resa pa esnan, right, ku Abo a duna Mi, pasobra nan ta di Bo. Ke men, nos tin ku buska komprondementu duidelik riba ki mundu Kristu ta referí su mes na dje. So kinan un bia mas Kristu ta bisa, Mi no ta resa pa e mundu, ok. Nos ta bai cu un otro prinsep riba esey, lihe lihe, wan, un wan, ok. Un wan, right.

Nos tin ku para ketu, ok, stòp di lesa ko klak klak lou, stòp di tuma kos zomar for di hende, anto obra studia rumannan. Bo ta komprondé mi? Paso, Ningún rosea ku ku bo ta bisa ku Kristu a bisa ke ta papia un dia henter e mundu ku Kristu mes ta bira bisa, ami no ta resa pa e mundu ki, right? Ke men, ban ban para ketu na e kosnan ki un ratu. Ban kuma awoki na Mateo.

I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Ki men Kristu ta bisando bo bon klakinanan, wey, rumannan, bròdernan, sisternan, yavenan, ami no a bin pero pa mi rumannan, ami a bin speshalmente pa e yunan Right? Di e kas di Israel, for the lost sheep of the house of Israel. Pakiko lost? Pasobra hopi di nan awe no sa ken nan ta. Bo ta komprende mi? Tur otro nashon por trace back nan antepasadonan. Tur otro nashon por trace back un tera, nan nòmber, nan idioma. Pero e Israel? Israel ta e úniko nashon ku no por hasi esaki ainda. Pakiko? Pasobra nan no tin e komprendementu ki. Bo a komoné mi? Pero tin profesianan den e mesun Beibel ki ku ta bisa, Den e later days e knowledge ta bai inkris, signifikando ku den e último dianan, den e último dianan, oke, e komprendementu ta bai lanta, e hende ta bai lanta bèk. Bo ta komprendé mi? Ey, tin pareko ku no ta korekto. Ban buska, ban sa. Anto obra hende ta bai hañ'é ke bèrdat ke men tene kuenta. Kristu ta bisando den Mateo, right, ce sinku binti kuater, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Oke, tene kuenta kesaki. No ta Joel. Cristo, e Mesias, esun cu sacrifica su mes, a drama su sanger n'e cruci pa bo. Right? Esun cu den su nomber bo a wordo batisa. Mi ta haci hopi enfoke riba esaki, right? Ke men cu tur esey bisa, nos ta bay sigui, anto obra. Ban sigui lesa, ban wak kiko ta pasando aki na nan. Ban un rato na Romanonan chazon i un, ok. Mi ta gusta e versiculo aki hopi pasobra foral den e ultimo temponan aki bo ta haña hopi ta bisa cu no, e nacion escogi ei no ta existi mas, Dios mes a deshaci dje esei, el a bin cu covenant nobo, Nos ta nos ta nos ta spiritual Israelite caminda cu niun djicone bo ta hanja skibi den e bijbel. Bo ta comprende mi? Pero wak kico e pregunta Israel ta existi awe ainda? Ban wak kico bijbel ta bisa riba esey. Romanonan djesun djesun ta bisa asina, I say then, hath God cast away his people? God forbid! Mi ta pausa bo kina un rato. God forbid ta nifiká no ni pensa e koi, saka e koi fri bo kabes. Apsolutamente ku no. Ke min, Had God cast away His people? God forbid! Hm. Tende kiko e ta bisa awor, For I am also an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Bo ta komprendé mi?

And then, and also, to the, to the Greek, to the Gentile, to other nations. Bo ta komprendé mi? Ke men, ora nos ta, ora nos ta, mi ta kere ta birando hopi duibelik kaba pasobra Kristu tabata un hòmber hopi dirèkt. Bo ta komprendé mi? Kristu a komandá. Right, so su disipelnan, si mi no ta herá ta den Mateo dies, Mateo dies i sinku, Kristu ta bisa lo siguiente, e ta komandando su disipelnan, right, pa bai i hiba e palabra akí. Anto e ta bisa, Sina ki no su disipel. Dis twèlf

Umm. Ta kere e la kumsa make sense right? Pero nos ta bai sigui, nos ta bai keda pone e preceptsnan pa nos haña un komprendementu kompletu ariba esaki, ok. Nos ta bai a lee e bukinan di Hechonan, ok, vers, capítulo dos. Anto nos ta bai kuminsá lesa bintiun, bintiun i bintidos, right? Nos ta kuminsá lesa fi binti. Echonan dos. Right. Ok, Echonan dos, bintiun i bintidos ta bisa asin aki, And it shall come to pass, that whosoever call on the name of the Lord shall be saved. Mi ta bole bai lesa, awor ke mi ta den bukinan di Echo dos, ok, ando mi ta lesando versikulo bintiun i bintidos, skucha bon kiko ta bisa. Mi amigu, mi amiga, mi ke mi ke motivá bo, kue bo pèn ku bo papel. Èigelik mi a bin lat ke pidi akí, pero mi no ke lubidá di bis'é, kue bo pèn ku bo papel, kue bo Beibel. Pasa riba e versíkulonan akí. Bo ta komprendé mi? Anto obra pa nos por komprendé otro. Bo komprendé mi? Mi ta bai sigui. E ta bisa, And it shall come to pass that whosoever shall call

Which God did by him in the midst of you, as yerselves also know. Dus e ta, e ta, e ta obviously e ta referendo's mes na un nashon specific constant, e nashon di Israel. Ok, ban waka wo, right, e mundo ke ta papiando di dje, ban den Isaías. Cuarenta y cinco y diecisiete. Isaías cuarenta y cinco y diecisiete e ta bisa sin aki, But Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation, ye shall not be ashamed nor confounded world without end. Ate palabra e atrobe. world without end, but Israel shall be saved, world without end. E ta papiando duidelik akinan di e world of Israel, e nation of Israel, e seed, e simia di Abraham, Isaac i Jacob. Bo ta koman'é, mi rumannan, ke mi mi ta spera ku atrabes di esaki, right, ku ku ku bo lo por a haña komprondementu korekto ariba esaki. Bo ta komprondé mi? Juan tres dieseis no ta papiando di tur hende, no ta papiando di tur nashon, e ta papiando spesifik. Ariba e nashon di Israel. Awor, Joel no ta bisando ku e nashon ei so lo ta bai wòrdu salbá. Esei ami no a bisa. Loke mi ta bisando ta, Juan tres dieseis, E palabra wurld, e mundu ku Kristu ta referí su mes na dje, no Ta henter e mundu, e ta specific e mundu di Israel, ok. Un otro co cu mi kier haci hopi duidelic awoki tambe ta cu mi no ta bisando e hendenan den Israel awe, e Europeo, ni e hendeni cu ta cana kico riba nan cabes cu nan kruley, right, cu ta resa na e muraya ei, Ta bisando bon cla, nan no ta di e simia di Abraham. Hendenan ki ta Europeonan comberti den Hudaismo, right? Antobra nan ta studia bukinan manera Kabbalah y Talmud, bukinan high sorcery, witchcraft sorcery. Bo ta comprende mi? E hendenan aki ta Europeonan ta. Nan no, mi ta bolbe ripiti, nan no ta di e simia di Abraham. Ok, loke a pasa na diesnuebe kuarenta kuarenta i ocho no ta un profesia bíbliko. Bo ta komprende mi? Pasobra si nos ta papiando di e yunan di Israel awor a wòrdu uní bèk i a drenta e nashon bèk, anto e ideanan nos ta papiando di e djusnan, esei ta nifiká e ta descendent of the tribe of Judah. Unda e restonan ta? Unda e otro diesnan ta, diesunnan ta? Bo a comprendé mi? S'ei no ta e trabou di e Mesias. E trabou di e Mesias mester sosodé ainda. Ok? Bai lesa Revelashon dos i nuebe kiko Kristu ta bisa di e hendenan ei. Tres i nuebe, kiko Kristu ta bisa dje hendenan ei. Right? Anto promé ku mi bai, mi kier a kompartí esaki den purá, ok, pa nos. E ta duidelijk, bo komprendé mi? Pasobra hopi ta gusta filosofiá. Kiko ta filosofiá? Bai keda papia hopi bira di loke no tin ski bi. Beibel ta bisa bon kla den Huan shete, versíkulo trinta i ocho, He that believeth on me, as the Scripture hath said, mané ku ta pará ski bi, sin bira, sin kambia. Right? Out of him Mes pensa, Out of his belly shall flow rivers of living water. Ok, ke men no ta Joel a bisa esakinan. Joel a lesa e Beibel awe. Orait? Bisando ku Joel no ta e outor di e buki aki. Ok. Dios mes ta e outor di e buki aki. Ok, anto e ultimo versíkulo ku mi ke trese dilanti ta Romanonan tres i kuater, right? Anto ta bisa sin aki, God forbid, yei! Let God be true but every man a liar, nificando cu si esey ta para skibi, esey ta e berdad y no bo interpretacion. Bo ta comprende mi? Rumannan ke esaki, mi ta spera cu e comprendimento lo por bin dilanti, antobra mi ta gradici Dios pa esey tambe. Anto mi ta saluda boso tur, antobra cu e paz di Dios keda cu boso. Shalom.